Дуслар, исәннәрмесез, саулармысыз? Э, Мәскәүдә иң күп э, чәкчәк ашала торган урын һәм иң күп э, самавырдан чәй эчелә торган урынны эзләп таптым. Беләсеңме, Мәскәүдә бар икән шундый оешма, штаб Татар Москвы дип атала. Бу татарларны бер урынга берләштерә торган шундый урын. Монда кешенең иге шиге юк. Менә монда берәүләрне озаталар, әйме? Менә монда икенчеләре сөйләшеп тора. Менә монда, мәсәлән, интервью бирәләр. Менә монда, беләсезме, хәтта килгән кешеләрне ашаталар, эчертәләр. Монда менә ашханә бар, Монда телевизор бар, әле моңа чаклы ТНВ каналы эшләп тора иде, хәзер әле ул сүнгән. Монда татарлыкның Сагтарлык саклана торган шундый бер тылсымлы урын. Монда әле хәтта яңа ел да дәвам итә. Менә шушындый матур чыршы бар. Менә монда өстә карагыз нинди зур контраст. Казан Кремле сурәтләнгән, әйме? Һәм шул ук вакытта хәзер мин сезгә күрсәтәм тагын бер кызык картинаны. Менә а, мин башта аптыраган идем. Менә бу. Менә бу картина, менә бу картина бар. Ягъни а, ничек итеп а, Казан Кремле эленә торган фатирда а, һәм шул вакытта мондый а, гәүрәтләр эленгән ничек шушы ике төрле картиналар бер фатирда була ала дип сорадым һәм миңа әйттеләр бу бит сәнгать шуңа күрә сәнгать Кә монда урын бик зур. Менә карагыз, хәтта менә шундый бер э, фәлсәфи эттә бар. Монда эклектика. Монда э, сәнгатьнең бөтен э, төрләренә урын бар дип аңлаттылар. Рөстәм Ямалиев татар штабы җитәкчесе, Мәскәүдәге бөтен татар яшьләрен бер канат астына җыючы кеше. Биографиясе бик бай аның. Әйтик, бала тудыру йортыннан аны Минтимер Шәймиев каршы ала. Рөстәм исемен исә аңа Минтимер абыйның хатыны Сәкинә Шәймиева кушкан була. Рөстәм абый, бу штаб Мәскәүдә ничек барлыкка килде? Ул барлыкка килде безнең менә 92 нче җылда Фикрат Ахмедҗан Стабеев монда оештырды ДЛ-16. И без инде 97 нче елны монда күчкәч, без аның белән күптән таныш, бергә Минзәләдә колхоз гигантта балыклар тора тотадырыйк. И мин бәләкәй чактан ук менә аңар кормакка селеу кидерә дием.

Она зуррак, ул аның наставник булды инде. Минем әти шлейдери председатель колхоза, а ул шлейдери э, директор сельхозтехники. Алар әти белән бик дуслар иде. Менә мине инде Раддобдан ул өчен Вентимир Шарипович миңа исем э, исем э, кушты Сәкинә апа. Ул исемне ул инде миңа әйтәдер, мин үземнең малайларга әзерләдем диеп. Шулай итеп миңа исем кушты Сәкинә апа, а Раддобдан Алды мине Минтимир Шәрипович. Ә ни өчен Ныкмый Рөстәм исемен бирделәр, куштылар микән сезгә? Мин ансын белмим. Ансын чыгып миңа сөйләгән юк, но ул инде бик шады ул чакта. Әйе. Ул чакта ничектер ул теге әзрәк сирәгрәк исем әз Рөстәмнәр безнең. Безнең хәзер бит Рөстәмнәр күп. Әйе. Минем әтием дә Рөстәм исемле. Ә Рәис безнең?
Әйе.
Дә. Җәмәгать беләсезме, монда ә, байлык кычкырып тора. Ә, ни өчен бу фатирда байлык? Чөнки монда бер юлы ике бәдрәф бар. Ә мин сезгә күрсәтәм беренче бәдрәфне. Менә карагыз. Ул шундый зур. Монда хәтта менә Кырю атырга машина бар. Монда менә күрәсеңме, шундый бик кызык атмосфера. Монда хәтта бәдрәфтә дә бар картиналар. Ә хәзер мин сезгә күрсәтәм икенче бәдрәфне. Менә моның бу бәдрәфнең өстендә шулай ук бар әнә картина. Менә монда Ленин бабай. Сез күрәсез бит, әйме? Менә монда ул. Хәзер кереп карыйбыз икенче бәдрәфне. О, монда шулай ук, монда минем әле кермәгән идем. Монда шулай ук матур. Карагыз нинди картиналар монда хәтта монда душ та бар. Күз алдына китерәсезме? Менә рәхәтләнеп яшә дә яшә кем әйтмешли, ләкин монда кешеләр яшәми. Монда нәкъ менә яшьләр Яшьләр генә түгел, ә, яшьләр җыела атнага бер тапкыр. Монда татарлар җыела торган урын. Монда җыела хәрби кешеләр дә, монда җыела яшьләр, ә, табиблар, барысы да татарлар. Ә сезне тормыш ничек э, Мәскәүгә китерде Рөстәм абый? Ну, мин, э, мин эшләдем Нижнекамскида. Минем теге инде әти начальник булгач, Минем карьера бик яхшы булды. Комсомолда мин сразу эшләдем, производствода бик зур начальник булдым. Инде и аннан соң инде минем генеральный директор Джичикамп нефтехимияның зам булдым. И без бергәләп монда киттек. Теге без монда киттек бер атнага. Кире кайтабыз диеп. Так и калдык. Аннан соң э, теге директор алмаштырды, обстановка үзгәрде, и без инде монда калдык 97 елны. И мин инде менә Фихрат Акмизмяновичның канат астында, Ачтык без штаб татар Москвы. Безнең ул чакта менә татар теле бер кешегә кирәк, кирәк түгел. Шундый равнодушие, шундый менә гел ә мин инде как-то ничектер татар теле турында гел кайгырып гел шул турында уйлап и шуңар без исем куштык штаб штаб булды, штаб бар и штаб булгач, булачак та. Рөстәм абый, ә нигә нәкъ менә штаб дигән сүз? Бер дә татар сүзе, татарга якын сүз түгел бит ул. Мин менә хәзер без аны инде берничә тапкыр искә төшерә э, төшердек. Болай да, шулай да теге безнең ул чакта штабка кергәннәр иде бит бик зур кешеләр. Безнең прокурор России, верховный судья, главный э, Скуратов е безнең штабта, безнең теге Волошин, Бөтен генераллар, безнең, э, значит, э, геройлар, генераллар кем Татарстан белән бәйләнгән, кем Мәскәүдә, татарлар күпсе татарча белми безнең. Менә шул ук вакытта мин аны сиздем, менә татарлар татарча сөйләшмиләр, татарча белмиләр. Шуңар инде өйдә штаб, штаб, штаб. Бөтен кеше башта уйлады, бу штаб берәр военный базада диеп. Әйе, әйе. Бу безнең менә көрәш штабы, безнең менә татар теле өчен. Татар телен сакларга, киләсе буыннарга тапшырырга, безнең грув гадәтләрне э, сакларга, менә шундый безнең көрәшә торган военный боевой штаб бу.
Беләсеңме, мин нәрсәгә игътибар итәм? Э, штаб татарның Менә шушындый бик бай библиотекасы бар. Монда төрле-төрле китаплар бар. Менә карагыз, бар энциклопедия для маленьких джентльменов, әйме? Бу бит инде бер караганда татарларга кагылышлы китап түгел. Ләкин шул ук вакытта монда киштәдә бар Гомәр Саттаровның татар исемнәре дигән кибете. Китабы, кибете түгел инде. Һәм шулай ук менә Илья Сайдаровның шундый кечкенә генә китабы. Озын сүзнең кыскасы, кемгә нәрсә кызык, монда менә бөтен-бөтен бөтен китаплар бар. Монда рус теле буенча да китаплар бар, афганга кагылышлысы да. Озын сүзнең кыскасы, яхшы гына китапханәләр көнләшүдәй бик бай тупланма бар монда. Татар штабына төрледән төрле шәхесләр кунакка килә. Әйтик, Мәскәүгә гастроль белән килгән театрларны, артистларны барысын монда чакыралар. Менә шунда бергәләшеп утыралар, җыйналышып җырлыйлар, фикер алышалар, анасын инде күмәкләшеп фотога төшәләр. Һәм бүгенге чарага кунакка килде Әлмәт театры артистлары алар белән шулай ук э, рәхәтләнеп җырлашып, моңаеп утырдык. Э, бу очрашудан шулай ук сезгә бер үзекне тәкъдим итәм. Мин яртылаш Әлмәт егете бит. Әтием тумышы белән Чупай авылыннан. Бала чакта Чупай тавында тәгәрәп үскән заманда фәлән еллардан соң якташлар белән Мәскәүдә атаклы татар штабы табыны янында бергәләп шулай кич утырырбыз дип кем уйлаган бит.

Мәскәүнең меңләгән татары Гөлнараны, Гөлнара да аларның һәркайсын шәхсән белә. Гөлнара, үзең белән кыскача таныштыр әле. Мин үзем Казаннан, Казанда тудым, Казанда укыдым, IT-технологиядә. Шулай итеп, менә Мәскәүгә ун ел элек күчтем. Һәм менә монда шундый Шәр алып барабыз инде. Син айтишница.
Мин айтишница.
Әйме, ә ничек син кереп киттең менә шушы гуманитарий өлкәгә? Гуманитарий белеп бит инде җырлыйлар, бииләр, тел өчен э, җанып көеп яшиләр. Ничек кереп китәң бу милли? Тел өчен э, җанып э, йөрим инде ул мин. Мин монда Мәскәүгә күчкәч, Әлбәттә, татар телен э, оныта башладым, сөйләшмичә. Ә гаиләдә сөйләшә идегез, әйме? Э, Гаиләдә сөйләшә идек. Э, Гомумән мин э, мәктәптә безнең биш тапкыр татар теле булды. А, Ике- Ничәнче мәктәп, кайсы мәктәпне Өченче. бетердең? Э, Мин Казанда Мирный бистәсен шул А, якларда. Ага. инде. әйе. Өч тапкыр татар теле, ике э, көн инде ул татар әдәбияты булды. Мгм. Вот шулай. Бездә дә шулай иде, кстати. Мгм. Вот шуңа күрә татар телен белә идем. Бәлки татар телен яратмый идем. Үземчә һәр вакыт авылга кайткач, татарча гомумән сөйләшми идем. Алар белән, апалары белән, э, абыйларым белән, алар мине э, юри минем белән татарча сөйләшәләр, мин алар белән русча. Син кайсы аякларга кайтып йөри идең? Әнием Сарман, әйе, әти Әлки. Э, ну икесе дә бай чит татар районнары инде. Әйе, ә Мәскәүгә ничек килдең? Ә, Мәскәүгә үзем күчеп, ә, дус кызым монда яши иде, ул ә, эшли иде һәм мин аңа туган көненә килдем. Шулай итеп, туган көннән соң калдым да. Ә әтиең ничек кабул итте бу карарны? Ә, Әти-әниләр инде аңлап Аңламадылар вообще. Ничек инде каласыз? Мин инде шалтыраттым, берничә көннән мин ә, Мәскәүдә калам дип әйттем. Алар Әйе. ничек ә, миңа ышанмадылар. Мин үзем дә ышанып бетмәдем бу ә, хәлгә. Шулай итеп калдым, ошады миңа берничә тапкыр. Ә, Яшәдем, карадым, шул дус кызымда яшәдем башта, аннан э, шул э, үзем белгән кеше банковский сферада эшләдем. Шулай итеп менә Сбербанкка кердем башта, Сбербанкта эшләдем, аннан соң Э, бездә инде мәскәүдә һәр вакыт э, әлбәттә театрлар киләләр э, татар җыры иң зур миңа минемчә Кремль сараенда менә татар җыры инде бер елга шулай уздыралар. Менә тут татар җырына килдем дус кызым белән һәм анда инде татарлар күп бит инде Мәскәүдә. Минем булганым бар анда.
Шунда иә, шунда менә Рөстәм абый белән таныштык. Татар штабына килгәч, беренче булып күзгә ташланган әйберләр ул мондагы чуарлык, мондагы матурлык, мондагы байлык. Территориясе бу фатирның бик зур, 220 квадрат метр. Ә, беренчедән, моның бит инде коммуналкасын түләргә кирәк. Монда әле ашатучылар да бар. Менә мин сезгә күрсәтермен ул столовыйны. Ашарга пешерүчеләр бар. Монда халык бөтен табынны көйләүчеләр бар. Аларга барысына да акча түләргә кирәк бит. Әле җитмәсә монда ризык та бик күп. Монда кабымлыклар бик күп, монда печеньесы да бар, конфетлары бар, первое, второе чыгаралар. Һәм минем билгеле сорау туды. За чей счет гуляем с Зинками эшли? Ә, акча ә, мәсьәләсе мине әлбәттә кызыксындырды. Кем акчасына бу бөтен нәрсә оештырыла? Өстәвә менә ә, интернетта күргән кеше аптырый инде, нинди бай җирдә бу штаб урнашкан дип. Монда өстәлләр дә менә бүген әйткәнем сыгылып тора. Сез чараларны да күп үткәрәсез. Бу фатир кайчан, ничегрәк таптыгыз сез моны һәм ни өчен нәкъ менә шушында штаб Кайчаннан эшли ул? Ну, мин бит үзем төзелеш белән э, шөгерләнәм. Әйе. Менә бу йортны без менә монда бараклар ие, бер нәрсә юк ие. Без монда инде шул йортны төзеп монда. Мин бу йортка үзем личный Ого. ответственность кешеләрдән акча җыйдым. Менә без йортны төзегәч инде, э, миңа инде строительный компания э, бүләк итеп инде менә бу 200 метр квартирны миңа бүләк иттеләр инде, мин шул э, моны йоштырган өчен. Да, менә шундый без Безнең финансовый группалар күп инде штабта. Без мин э, стройка белән шөгыльләнгәч, менә меңнәгән кеше Татарстанда без квартирлар льготны саттык. Меңнәгән кеше э, льготны татарларның аксакалларга, кем татар э, оешмаларда була, бирә аларга льготны квартир күп тиде инде. Военныйларга. Мин бит безнең генеральский собрание бар, офицерский собрание. Шунда бик күп милиционерлар, бик күп э, офицерлар, бик күп ниләр менә алар квартирсыз калдылар. Менә аларга без ел саен бик күп йөзләгән кеше булыштык инде менә. Теге кредит яхшы биреп инде, яхшы 300-дан квартир биреп инде. Менә шундый без Татарстанда да меңнәгән кеше без квартир, конечно, бирдек. Рөстәм, ә бу квартирның коммуналкасын кем түли? Коммуналкасын без түләйбез, бу частный квартир. Частный квартир 200 метр центрда. Ә күпме чыга мәсәлән аена коммуналка? Ну, коммуналка монда тора 30 мең, электричество Э, мында инде э, шул э, тагын нинди расход инде ну мында бит без бит ресторан түгел ну мында бит хәләлне ашау и безнең бик высокого профессионально поварлар шулар әйтер безнең конечно өч йөз түгел әле ул поварларга түләргә кирәк бит акчаны түләйбез табабыз алла тәгалә булыша

Шул ук вакытта чеп-чи татарча сөйләшә. Мин 10 класста.
Ә, мин Мәскәүдә тудым. Әнием Кайбыч районыннан, әтием Кукмара өлкәсе. Камилә, ә аңлатып кит әле менә безнең тамашачыларга, ничек Мәскәүдә туып, яшәп, татар телен шул кадәр камил һәм матур белергә була менә синең кебек? Рәхмәт бик зур.
Барысы да бит гаиләдән килә. Әниең, әтиең татарча сөйләшсә, Син дә татар телен яратасың да, шуның белән кулланасың. Һәм мин бала чагымда үскән идем Татарстан районында, Хәбиш якларында. Шунда апалар белән, абыйлар белән, дуслар белән уйнап татар телен өйрәнгән. Ә әниеңнең сиңа бишек җырлары җырлаганы бар микән, хәтерлисең микән? Бар.

Камилә, сөйлә әле, ә ничек итеп менә Мәскәүдә татар булып калырга дип уйлыйсың? Менә монда бит татарлар бик күп. Менә сиңа татар булып калырга тагын нәрсә ярдәм итте? Әниең белән татарча сөйләшүең, әтиең белән тагын нәрсә? Монда бәлки син дуслар белән дә аралашасыңдыр татарча? Әйе, татар дусларым да бар, алар белән дә аралашабыз, сөйләшәбез, татар телдә генә сөйләшергә тырышабыз. Һәм э, концертларга барабыз, театрларга барабыз. Менә э,

Монда унбишләп миллион кеше, төрле милләт. Монда татарлар гына түгел, монда татарлар да, кстати, санау буенча 1 миллион. Ого. Төрле төбәкләрдән әйе, шундый санау ниендән без 1 миллион дип бирделәр. Әйе, санаудан. Һәм инде төрле төбәкләрдән монда Түбән Новгород, Татарстан, Уфа татарлары Да, Үзбекстаннан да татарлар бик күп бит. Шуңа күрә бөтен татарлар инде монда киләләр. Һәрвакытта да бөтенсе язалар. Татарча белмәсәң килергә мөмкинме дип. Без инде һәрвакыт әлбәттә бөтенсен каршы алабыз. Килгәндә дә алар бит инде кемгәдер ши бу формат, кемгәдер ошамый. Э, кемгә кемдер кала безнең белән һәр вакытта да безнең активистлар да бар ә, мин бер үзем бу эшне алып барырга әлбәттә бөтен җирдә кулларым җитеп бетми шуңа күрә активистларыма бик зур рәхмәт әлбәттә ә, бик э, татар телен онытмас өчен ә, янган кешеләр дә күп. Менә студентлар булгач, менә алар бит монда күчеп киләләр һәм монда килгәч алар үзләрен э, өйдә кебек хис итәләр. Шуңа күрә алар әлбәттә калалар, дусларын чакыралар. Шулай итеп безнең э, гомумән менә студентлар группасы, безнең Telegram каналда 1700 кеше. Ул шул студентлар группасында гына. Анда шулай итеп бер-берсен чакыралар. Алар бер-берсенә бик активлы. Әйдәгез чыңгыда шуырга китәбез, анда кино караргамы, театр. Әлбәттә, анонслар бөтенсе бар. Бергәләп җыелалар да, бергәләп җыелабыз да барабыз. Кем килсә, әлбәттә, һәрвакыт э, бергәләп э, шул э, театр манда, кино, татар киносы да килә бит безнең монда. Шулай итеп бергәләп җыелабыз. Менә Әлмәт театры артистлары китте һәм алар киткәндә бер әйбер искә төште. Ә, Минем әби ә, ашлар үткәрә иде. Ну, һәр вак- җирдә ул традиция бит инде. Шәһәр җирендәме, авыл җирендәме. Әгәр дә кунаклар килә икән, алар киткәндә төп проблема Үзеңнең аяк киемеңне яисә курткаңны эзләп табу дияме? Менә карагыз, менә минем артта никадәр күп куртка һәм менә монда никадәр күп аяк кием. Сез карагыз, монда агы да бар, карасы да бар, хатын-кызларныкы да бар, шлепки да бар. Җиңел генә килеп була, ләкин җиңел генә китеп булмый, чөнки әйтәм бит, өстәмә рәвештә квест үтәргә кирәк, үзеңнең киемеңне һәм аяк киемеңне табу. Шулаймы, Гөлнара? История дә булган бар монда кешеләр Үз аяк киемен киемичә китәләр.
Чынлап. Ә, очсызрак аяк киеме белән кит- киләләр дә, кыйммәтрәге белән китәләр. Вот, эм. вот, шулай итеп берничә история шундый кызык булганым бар. Кыскасы, Галюш белән киләләр, Баленсиага белән китәләр. Иң төп максат инде ул әлбәттә бер-берсен табырга. Монда бит э, бу а, парлар табалар. Мгм. Яңа Күпме алар? проектлар.
Әлбәттә, безнең, ну, ә, ә, бөтен кеше әйтеп бетерми инде. Алар yeah. монда парны таб, табтым дип миңа әйтмиләр. Бөтен mm. сырылар. Вот саныгыз ничә бер елга. Mm -hmm. а, ну, средний там 15-20 дисәм, вот примерно oh, бу, бу минем белгән генә цифра. Yeah. Ә, күбесе әйтеп бетермиләр. танышалар да, например, китәләр, югалалар. Мин бит бөтен кешене, э, ну, белеп бетермим. Шулай инде. Шулай итеп алар там никах куталар да. Аннары мин каядыр социаль челтәрләрдә генә күрәм алар бергә. Аннары Инстаграмда да беләм, э, алар никах укытканнар. Кемдер миңа яза. Менә Теге елны миңа биш пар язды, рәхмәт, Гөлнара, сез дә таныштык. Менә Ого. без инде хәзер никах укыттык. Вот Мгм. сезнең сезнең ниегез дә бар дип. Мгм. Кемдер чакыра, кемдер Ага. чакырмый. Кемдер чакырмый, әйе без Чакырсалар барасыңмы соң?
чакырсалар әлбәттә Ага.
барам. Менә инде э, бу

Рөстәм абый сөйләгәндер инде сиңа историяне, монда э, бер вакыт булган иде шундый хәл, Әйе. кызык. Э, Килгәннәр иде монда театр труппасы белән. И алар инде э, бер хостел э, бронировать иткәннәр инде. Ә аларны монда Мәскәүдә булган халәк шундый, аларны әз генә м, ну, короче, обманули. Әйе, аларның шундый әдәби сүз бар. Төп башына утыртканнар, алдаганнар булып чыга. Алдаганнар, әйе.
Әм, менә алар килгәннәр ин Мәскәүгә, бөтен поездда лап, а, урыны юк. Кая кунарга? Рөстәм абыйга шалтыраттылар да, безнең менә шундый э, ситуация. Без өйсез, берничәсез, акча бирелгән бит инде, а, йокларга бер кая урын юк. Менә Рөстәм абый килде һәм аларны монда яткызды. Вот шул историяне гына бел- мин беләм. Менә диванның менә бу Я, кирәге чыгып куйдайм. Әйе. Но монда беркем яшәми. Бу Ага. безнең к- шундый квартира, әлбәттә, гомумән шундый чаралар өчен генә. Җәмәгать, менә минем квест бик җиңел генә үтелде. Менә монда а, курткалар шактый булса да, үземнекен тиз генә таптым, чөнки менә күбесе кара төстә, ә минеке менә ачык төстә булгач, күзгә бик тиз ташлана. Ә, менә аяк киемнәр монда бик күп булса да, барыбер менә үземнекен эзләп таптым шуның белән татар штабы буенча репортаж тәмам соңгы килүем булмас дигән өметтә калам һәм сезнең белән саубуллашам